Tinokwasai mose muzita raJesu. Tinokwasai mose muzita raJesu. Eh, tinoda kutenda zvikuru Mwari agona kuti tungamirira kuti tifambe tiuye panzvimbo ino. Eh, takafonerwa napastor apane patakasangana vachitaura kuti tiri kuzokukokai kuti muuye ndikati hasunungukai ndinouya kana vandiudza akazonzwa vachifona kuti ah, sangano yedu uya watanga eh, toda kuti muuye vanga vachifona Eh, nguva imwe neimwe ndiyo uchidza anogona kushanda nevanhu vadhara anoziva kuti vanhu vakuru saini yekutanga kuti uzive kuti makore ari kuti fambei anganwa hazvine nebasa kuti une nguva une makore mangani ukangoona chete eh, waakutsvaga magirazi Ari kumeso kuchatsvakira kumwe iye ari akamusopera otoziva kuti makore ati fambei. Kavamba hazvina nebasa kuti ndiuri kufunga kuti une 20 years vangoona waakurarama chidhara uchitobva wangoziva kuti makore ari kudini amba nekukozoteera zvino eh, ndo nyaya yakazikanwa iyoyo napasta Vachindifonera nguva imwe ndisakanganwa mazuva ari kutevera ndisakanganwa mazuva paanga akuva padhuze dhuze ndava akunyanya kuyeuchidza zvakanyanya eh, ndichingoti no ndiri kuziva eh, tafara zvikuru kuuya kuno Ndokwatakatangira chifiki 1987 ndichiuya muno muChivhu. Ndanga ndiri kutarisa ndandisangana nevanhu vatakashanda navo Vamwe vacho vavadhara but panguva iyoyo vanga vari vadiki tivaona kuti ava vafana venavo asiye zvinotarisaja vaabakidombe vakutamba zvirikese ndakandikutarisa ndikaona vananai vamwe vanga vachiri kutanga migato yavo vachirima yangu kapo

Eh, ndichinzi kuri kubva kuno kuri kuenda kudunhu rekwakati kwakauya pasta mubvuti mwana wekuno kuuya kuti azotaurire vanhu kuti eh, mvundisi ari kuenda eh, takaita kotari mitingi ndokubva taungana chifu yose yanga iri patanera pachikoro pavo takaungana ipapo kuti vazotaure ndokubva vatarisa nzira yatakanga takabatana nayo ndofunga spiriti iyoyo ichiripo yekubatana nevafundisi kusvikira ofisi yaona kuti ah, vana vakava vanobatana nevafundisi vavo takanga tiri pamwe tichitakota nemitimu Ana pastor muzoti vakati hatigoni kutaura panapa kuti muri kuenda tinogona kutaura nemavo saka tingosiye zvakadaro iyo kana kwaedza sande otuta twavo odii orova pasi tozosara tichivataura kuti munhu wenyu adini aenda taka takabatana tiri pamwe chete vamwe muchiripo eh, vamwe ndikamubvunza ongonza ah, akashaika akashaika akashaika Akashaika vati vazhinji venyu ndiri kuona kuti waripo ewa eh, mwana wemuno munzvimbo eh, ineyi takazosangana kwandakanga ndakumwe kumadistricts kwandakaenda vachingotaura ndikubva kuchivhu ndobva kuchivhu ndobva kuchivhu ndobva kuchivhu ndobva kuchivhu Ndi mwana wanhingi mwana wanhingi haa chivhu yakabva yaita nzvimbo ndakafundira chifundisi ndakauya panapa pasina kana nechikoro kana kumboziva kuti chifundisi chinoitwa sei but vanhu vemuno muchivhu imeni haa makandibatsira zvikoro ndikafamba kusvikira paretirement eh, ndakava nenguva yakanaka nanasi Ushamwari wekuno kuChivhu akangodaro tichingoenderera mberi nevamwe vakazosara vachiberekwa vakangotauriwa kuti vadhara vakamboti pasta isusu tiri uku nanhasi varingofara maka pasta vanana mbuya wedu vanana sekuru wedu obva wautama uchienderera mberi mwari akukomborerei eh, Pakusangana kudai tiri wapenyu totenda nekuimbira kwakanaka. Mazuva ano so kuimbira uku hakuchawanikwi. Ndofunga saka mfundisi wakati conference ya ndo ndiye because hakuchisina vanhu vachaimba nemudhonyi iwoyo. Mukateerera so nguva yatapinda uchipinda sangano seventh yati hongu kwatainge tiri uku tinoimba imba so hehe zvisina kana nini neoda kusha kuti besi racho nderipi uyo ari kuimba pati punobva washaya kuvatsanura maimbiro but pana apaka tiri kuimbirwa chaizo chaizo nevakuru vanonyatsa kuziva kuimba unoziva makwaya ndozvataiteerera izvi zvezvekuita sekunge ikiti yakasungirirwa isati zvizive nzeve hadzirambidzwe kuteerera tinogona kungodini hedu kungonzwa because haugone kuvhara nzeve unongoimba ako but isu tenge tisipo tichirangarira nziyo dzechisavati ndidzo dzidzi amai muchiendera mberi muchiimba zvakadaro kuti uchidza makore edu kana tazopera manje masara amukuita henyu dzenyu dzedza dzamajairana nadzo asi isu dzedidzi ndidzo dzidzi totenda nemari dzakanaka yamatipa mwana wacho mwari akukomborerei ndamufunga ndikati Ko dai ndango tombodaidzira ko vachingopedza muzi yange yakati sindei yakasimba maridzo yakanaka yevana nevakuru panguva imwe chete vose vakaita misikanwa vabereki vanga vasiri vana vazomuparidza akati ngwarei Ndobva ati saka vari kuti ibatsire ava chii vana kunyepa kwakatukanyepaka zvinourayisa kuti vabatsirwe otherwise nyaya yange yakatarisana nezvo ngozi yakaitwa nevanhu vakuru akaitwa nevafana vana ndo vakanyepa but apo munhu akanyepa mubereki akanyepa and vabereki ivavo musha wakabva wavharwa nekuda kwekunyepa Eh, vabereki tisasiye vana vachipinda mumatambudziko dzonzi dzanherera nekuda kwemubereki asina kuita nemaso kana paine zvinotiwira ngazvitiwire tiri muna kristu jesu nyaya inokosha e, takaritaya

Taritaya pakudambura makasha saka makasha anofanira kudambura eh. Now pai panenge ndichizoti kuti dash kuti dash iwe unongoti rikiti rikiti izvo hazvina kana nefomula unongoti rikiti rikiti

Panguva ino yemasikati ano, Mwari wedu, toda kumutendai nebasa rakanaka ramaita imi Jesu pazuva renhasi. Mwari wedu, apo maronga musangano uyu Saka sevanhu vanga vakafanira kuva pano, naizvozvo kune vanhu vamanga muchida kuti wave pano, vese taa pano. Vamwe wedu vauya pano vachirwara, vamwe vasiya varwere kudzimba dzavo, asi zvakadaro Mwari wedu Hazvina kuvadzivisa kuti vasasvike pano. Chataida kungokumbira musangano usati wapera, varwere vese vari pakati pedu ngavarapwe nezita renyu, uye muponesi wedu panguva iyo maunganidza vanhu venyu maona sezvakafanira kuti ndive ndinomira pamberi pevanhu venyu Muponesa panenge ndichizotaura vanhu venyu vachiteerera ndaikumbira mwari wenyu iwarege kunzwa ndirini ndinotaura asi kuti vaone imi jesu muchitaura kwavari nokuti kana imi jesu inge masimudzirwa chakwanisa kutonisa vanhu vazhinji mukati meumambo hwenyu NdiJesu Kristu tinonamata. Amen. Amen. Eh, takatarisana nenyaya yekuvaka eh, ndo nyaya iri pano ndikunzwa kuti pava neproject iripo mukati medunhu rino Takatarisana naro uh, iprojekti uh, inokosha nyaya yekuvaka nyaya isingavhengeki ndeupenyu haugoni kurarama munyika muno uchivengana nenyaya yekuvaka ndanga ndiri kutarisa ah, ndichibva kuharare eh, tichipinda tichipinda mu muchitungwiza naona kuri kuvakwa zvechokwadi vanhu vari kuvaka kunze kuno hazvina nebasa hauna munhu anokubatsira unototsvaga chete kuti dai ndadini ndavaka nyaya yekuvaka haidikana kuti kuve neumwe munhu anokukurudzira kuti vaka ukatsvaga nzira dzakadaro ka unovata pasi pemuti haisi nyaya yekutamba naye and haubudi muupenyu nokupinda maseke mumaruzevha muye tikaona vanhu vari kuvaka Ndapinda muedza umu tikaona zvivakwa zviri kuvakwa ndokuyambuka sawe ini sawe here ehe haa manje pandazoyambuka sawe ndikati hama dzangu dziri kuaka nedzimwe nzvimbo pandaipfuura ndisingavoni chiro ndakaifamba kana paine nzvimbo yandakafamba ndiyo ine ndakafamba netsoka kusvikira pasi petsoka apa paita ehe ndobati ndaenda kuofisi tiine musangano vachibvunza kuti chibvu dziri kufamba sei kuchibvu ndikavaratidza pa pasi petsoka ndobva treasure wedu vataiva naye akangosimuka haana kumbotaura kuti ndikuenda kupi ndobva auya neningi nebhasikoro kubva auya nebhasikoro kanzi haa musafambe netsoka uyu munhu anoda anenge bhasikoro kafambiro kaari kuita akasi kuita zvakanaka vanhu akapuwa bhasikoro haa bhasikoro ibhasikoro because ndinochovhaka zvakasiyana nini ya mwengombo misa ningi mabhazi ma napinduka vaya vanga vasingade vanhu vanovanonotsa kutongokwidza bhazi pamusoro pebhazi bhasino akuda fu vachingopfuura che otanga kufamba netsoka pasikoro inaro haisi nyaya yekutamba nayo ndakaifamba paiva nedzimba ndopaziva ndinopaziva chaiso chiyambuka chigwizi usiku mese mese umu ndakafamba Iye zvino pandauya haisi imba yakadaro kuratidza kuti vanhu vekuno munovaka ngatidzidzirewo kuvaka zvimwe zvinhu zvisina kuchairika zvinotiunzira ugare mukati menzvimbo medu muno nyaya tikutaurira yechikoro kuvaka chikoro ukada kutarisa Chaona vanorangarira chikoro chikoro chai chikoro muno handifunga kuti pane chikoro chatiinacho cheseventh day adventist but iye zvinoda ane chikoro but chikoro chacho chinoda kudini mm, ah, Machenera amakaita nemisha yenyu moita chikoro chinodzidzirwa pasi pemingi pasi pemuti panguva yacho yakapera ka atinobva tangotaiwa kwete takava muno Taienda kunyazura kucamp meeting, iye zvino camp meeting yaakuseri kwemba. Tofanira kufaraka, iri kunzwike eh, tinofanira kufara kuva ne uh, nepekushumira Mwari tiri tisingafambe nzendo dzakareba. padhuze munzvimbo medu ndo nzvimbo dzatofanira kufarira because iye zvino unoziva kana tiri kumusha saizvozvi izvi kana uchivaka camp meeting iyoyo wotoziva kuti ndo camp meeting yani yangu ndichanamatira mwari apa inzvimbo yokunamatira mwari saka ndofanira kufarira kunamatira mwari ndiri munzvimbo yakanaka paine mvura yakanaka paine jachati rakanaka paine chinyiza zvese zvokuti kana dai ndikatsvaga zvizita kuti ngatiende kucampi meeting anoti zvechokwadi muri kushumira mwari panzvimbo yakanaka inyaya inokosha kwazvo now Ngatirangarire kuti dzimba dzatiri ku kana kuti nzvimbo dzatiri kutaura kutoda kuvaka hadzi dzemunhu inzvimbo dza dzamwari wekumusoro kudenga ndochiro chinofanira kuzitanwa icho ichocho rimwe zuva Eh, mwari ari kutaura eh, namozisi kuna exoda chapter 25 eh, vhesi 8 inotiyo ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo vandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati mwari ari kuti ngavandiitire Uh, ari kutaura mashoko iyo ndeemwari vakasika denga nenyika ndiye ari kutaura panapa ngavandiitire nzvimbo uh, tsvene kuti ndigare pakati pavo kuitira uh, mwari zvaari kutaura panapa kumuitira nzvimbo kumuvakira nzvimbo kumukoka kuti tive naye pakati pedu iri kunzwike ndo mwari ari kutaura iye pachake kuna chronicle uh, uh, kuna uh, first chronicles chapter 28 pavhesi 10 pane manzwi anotaura anotaurwa panapa zvino chenjera nokuti jehovha Wakakutsaura kuti uvake imba ya uh, imba ive nzvimbo tsvene chive uh, chiva nesimba uzviite ngatitarise mwari ka aadaidze munhu wese kana achida kuitira zvinhu zvake ane special people handidziri kunzwika zvinochenjera nokuti jehovha wakakutsaura ndiana anoziva ngenyi uri mukristu panguva yakadai unoziva nzvimbo dzezvikoro ungadai takazviona takazviwana kudhara ati mwari paakatarisa akaona kuti chikwata chiri panapaka handi chekukurukura nacho pamusoro pekuvaka but ndine special people vari kuuya mese makanga musati mavapo imei vamwe wenyu manga musati makura vamwe vanga musati maberekwa Mwari akanga aine time. Mwari ndewe nguva. Kana yazara nguva, Mwari anoziva vanhu vanogona kuita zvaanoda kuti zviitike panguva yacho iyo. Zvaita. Vanhu vari kunzi vanofanira kuvaka chikoro ndevapi? Ndevapi? Ndevapi? Makatema ndisu aya shoma takawanda maningi dai daitezo ndevapi vanofanira kuvaka chikoro ah, very good ndisu ndonyaiba makatsaurwa makadaidzwa nenguva yakafanira panguva inovakwa chikoro Nzaika tisanyadzisa Mwari. Mwari ndiye akatidaidza ende anonyatsa kuziva kuti madawo anofanira kuwaka chikoro munzvimbo muno. Haikona kuzvitarisira pasi and haikona kufunga kuti hauna chauinacho. Iri munzvimbo here shamwari? Ehe, ndosaka wakabva kudhorobha ndombokutsvaga ndichikushaya kuti wakaenda kupi zvikanzi ari kumusha ndikati zita rajehovha ndarikudza panguva iyoyo stendi yechikoro ndokubva yadini yavapo nzaita kugara patakaita panapa apafaniri kuva nemunhu ane nharo pamusoro penyaya yekuvakwa kwechikoro apafaniri kuvapo because mwana akakutsvaga nenguva Ngenyi akakutsvaga nenguva yakadai? Wakadaidzwa kuzovaka chikoro. Kune vanhu vakawanda vanzi vachitaura kuti nozama. Eh? Patakapedza kuvaka chechi panapa, ndakabva ndatamiswa kusangana nevanhu vemwana Harare umu. Ah, ndakabva ndazotamiswa nabva kumufavosi. Patakapedza chechi yemufavosi, ndobva ndazonzi tendi yenyu yabuda kunhingi kumalabhura uko. Ndobva ndaenda kumalapula tichipedza chechi yemalapula ikanzi a ndakabva ndangoo kanzi ini ndiri mu e uri muwaki wechikoro iwe unofamba nenguwa panenge pachidiwa kuvakwa chechi ndo paunodiniwe paunovaka unomboita dzungu wobva watengesa imba yako panochako wakatengeserei nguva iri kunetsekuwaka saka handakazowana kuhairedzi ningii eh, stand obva ipapapo kwaive dziri kutodhudza nepamba pavo pakubuda ningei mabuka stand yechechi vake ndozvaii haikona kuva nemibvunzo dzava kuti ngei ndasvika panguva yakadai ngei ndiri pano panguva yakadai zvoingofanira kuita nharo zvakadai wauya pamusangano wakadai wobva ipapo kobva ukadaidzirwa rubhabhatidzo panguva yakadai ndini uripo pachidaidzirwa rubhabhatidzo iwe uri iwe unofanira kubhabhatidzwa usatiza ngosi nguva haisi yako inogona kukuvhiringa tofanira kutarisa nguva tikanzi makacha eh, ndozva wakatsaura kuti muwake imba iyi Ah, and our first eh, Chronicles chapter 22 verse 14 inoti zvino ndakatambura ndichigadzirira imba yajehovha iri kunzwikei asi nyore asi nyore asi nyore zvezvekuti ah, togona kungoita zvinoda ah, kurwadziwa tamburira eh, Toziva vanhu waMwari tofanira kupa kusvikira tagutsikana kuti tadina tazopa kulipo kokungopa so kungoita so pambichana so kungotora mbichana tanokanzwa usati waita usati wasacrifice ausati wazi unofanira kunzwa kuti panapaka ndatora palipo patatora hmm? Iri kunzwikei? Paripo patatora chinonakidza chinonakidza manje kuna Mwari, chinonakidza kuna Mwari. Haugoni kusponsor program yaMwari ukaita uka, uka izvozvo ukango ukatrega indipe handizo iri kunzwikei watode naMwari Boss achakurova nezvimwe zvikomborero zvauchashaya pokudii pokuisa iwewe because unenge usina chauinacho mwari anobva akudzorera zvimwe zvisinga zvisina kujairika aikona kufunga kuti ah, panapa haiwa ndatova ah, iwe inzwai kuti wadini wapa ukanzwa kuti wapa Iti zina Jehovha ngarikodzwe, kwete kuita nhingi, kuita mbichangu eh, izvo zviripo iwoita zvekutamba zve nezvinhu dzorera idzorera sezvakaita saka ah, kuti ndigadzirire imba yamwari ndakatambura kutambura matarenda zuru zvine zana zvendarama namatarenda ane chiuru chezviuru esirivha nendarira nematare zvisingaoneki kuyerwa asingagoneki kuyerwa nokuti zvakawanda kwazvo ini ndakaunganidzawo matanda namabwe e, zvaunga Pamidzira hako kana uchida. Panapa pane kuunganidzwa kwezuru zviri kutaurwa pana wanhu achipa achipa munhu wamwari kugadzirira zvichibva muda mukuzvipira kuita, kuita chibayiro pane eko eh, pa, pa, ngei zvakanga eh, zvichidaro Eh, pa 29 iyoyo eh, first chronicles inoti ati zvino mambe david akati kungano yose mwanakomana wangu soromoni iye woga akatsaurwa namwari achiri muduku uye asati ananisa kuziva zvokuita uye basa iri ndopandikuda ipapa Uye basa iri ibasa guru kwaso iri kunzwike nokuti imba iyi haizi yomunhu asi ndeyajehovha mwari basa iri rakadii rakati kurei irori irori basa irori rakakura Nokuti imba haizi yemunhu asi ndeya ndeyaMwari. So zvatiri kukurukura zvekuvaka asi kutaura kuwakwa kuimba yemufundisi ndikuzvikera asi kutaura nenyaya yekuvakwa kuimba yaereda kana kuti yemudhikoni imba yatiri kutaura purogiramu iyi Ihuru ngenyi iri yakakura zvakadaro nenyaya yekuti kune vanhu vazhinji vachaponeserwapo. Ndoda kuti mutarise nyaya yataura pasta vataura nyaya yekuna Chimbadzo vataura nyaya yekuna Chimbadzo kwamarange eh? kwamarange marange ka marange haisi unentered area toda kutaura haisi unentered area iyayi iyayi yakarohwa nezvikoro hatidi kunyeperana marange yakarohwa nezvikoro kana dai mukada kutraya kuti regai timboite zvachimazo Muchida kuita zvechimbadzo ikoko ndoda kukutaurira ibhazi unosaka ngozi yakarohwa kudhara vanhu vaunoparidzira ka vanhu vakambofura nemuzvikoro zvedu ndobva vaomesa mwoyo ikoko ndobva vazosangana nachimbadzo ma kuefot ndobva vayeuchidza kuti kutiza kwamakaita ukoka makairasa zviri kukuterera Ona vachitendeuko pabatidza kana muchienda kwamarange kuno kunoita camp meeting patoenda ko camp meeting kwamarange taibabatidza ma 500 camp meeting one district rimwe chete imi moungana madistricts ese moenda panyazura apo ivo vekwamaranga havana kuuya mobatana mahamusvisi 500 baptism but kwamarange ne one, uh, one k meeting one district panenge paine ma 500 700 baptism yakarohwa kudaro chikoro hachisi chekutamba nacho chinofambisa vhangeri and hachifambise chete eh, vhangeri uh, munochengetedzazve vana venyu iri kunzwike vana venyu vanochengeteka, vanowana dzidziso yakanaka. Imwe nguva anogona kubva ikoko aine mayu, but haaiti mayu paukama hwake naMwari wekumusoro. Ukaona mayu wobuda nawo neukama naMwari futi, wototi zvinotodii kana dai ukamuvamamira sei sehuku yakagarira mazai haambochochoi mazai acho hapana cha ndizodzo ngadini but chikoro chinokosha imba ndeyajehovha basa iri basa guru nokuti imba iri kuwakwa ndeyajehovha and torangarira kuti tiri kuronga kuponesa nzvimbo ino yechivhu kuburikidza nechikoro icho Muchazvinzwisisa gare gare kuti chikoro chinokosha sei. Regai titarise ah, zvingaite sei kuti gone kumira tiri pamwe chete kuti tivake. Chiro chekutanga ngatiremekedze eh, ngatiremekedze muridzi wechikoro. handizeri kunzwike ehe kwete kuremekedza vatungamiriri aa ngatiremekedze muridzi wechikoro muridzi wechikoro ndimwari wokumusoro kudeni ukatarisa pana malakai chapter 1 verse 6 kusvikira pana 8 ibhuku ramalakai bhuku ramalakai mukada kuritarisa zvakanaka mucharivona kuti ibhuku rechechi eh, iri kuita nharo naMwari. Mwari akataura iwo anopa mubvunzo. Makandibira makamboizwa vanzi kudii? Vabereki veBhaibheri chechi inoti kudii? Takakumira pane zvipi? Kuita nharo naMwari ibhuku rinokurisa chechi ichiita nharo naMwari. Zvikanzi Jehovha wemasimba ose akataura kuaprista aka, mwanakomana anokudza baba vake, uye muranda anokudza tenzi wake. Ini ndiri baba wenyu, seiko musingandikudzi? Ini ndiri tenzi wenyu, seiko musingandiremekedzi? Imi munondimhura kunyange kunyange muchiti ko takakumhura takakumhurai pane zvipi? Munoona vari kuvhunza kuitirana nharo. Unoziva tikaitirana nharo naMwari tichiva nezvimibvunzo ka hatigoni kuvaka kana paine vanhu takagara ipo panapa tichibvi tofanira kuvaka isusu isusu tova nemibvunzo ndoda kukuudzai avo vari munoziva here kuti kubva vamwe wedu tapinda sangano irori kune vamwe vachine mubvunzo pamusoro pemipiro inobvisiwa pamusoro pezvegunhu pamusoro pemipiro yese ingabvisiwe pamusoro pekuvakwa kwezvikoro pamusoro pekuenda kumacamp meeting nanasi kune vamwe vachine mibvunzo ndosaka kucamp meeting kwacho havadini havaiti havaindiwa nemubvunzo mibvunzo Tine mubvunzo. Kune vanhu vanospecializa mumubvunzo. Kupinda kwaakangoita chechi ane mibvunzo. Tine mubvunzo. Ngeni tsuro yakaita nzeve dzakakura iuka musoro kari kadiki mubvunzo achibvunza vamwe.

Kaka kora akadii iri kunzwikei? Hauna kumboita dare naMwari uchikurukura kuti ngenyi musoro ine zimwe zinengirimene zisingazive kuti ndere inoshanda basa rei uriei azinei newe ende hazine hazina zimwe zisingaponese Tiri kuzvirepi? Ngatizvimirire tozovhunza gare gare kune muridzi wachoka tiri mudenga tichivhunza kuti indaa tsuro yanga isina muswa wakareba mokudza ningii nzero wotitsanangurira chikonzero chacho. Pane purobhuremu era vanhu vane mibvunzo tikangova nemibvunzo seisraeri hakuna kwatinoenda mwari ari kuda makandibira takakubira paneshe auzvizivi kuda kunetsa kuda kukonesa mwari nzvaibani wamwari ngative nespiriti yekuda kupedza basa ramwari kana mwari wataura ndisu anani kubvunza Tichazvinzwisisa kare kare. Abraham, tora mwana akomana wako one uende naye kugomo reMoria. Ndiri kunzwikei? Womuita chibayiro ikoko. Akasimuka akafamba. Haana kubvunza mashaya hwai here Mwari. Mwana anga asina kushaya hwai. But aenda kusko kushanyira Abraham. amuratidze kuti nanhasi mwari achine simba rekusika haadi kana mwana wako but anoda kuona kuti iunowirirana neni sei chitofamba munoziva dei abrahamu akaita nharo ungadai nasu naabrahamu asina kuona mamiracles egondobwe rakasungiriwa kuseri kwechigwenzi Pasina kana munhu akanga akazowanikwa achitsva pagwai rake, hakuna kana wani. Iye kuna kwaari Abrahamu, makwai ake ese anga akakwana, hakuna rakanga rarashika. Mukati menzvimbo maakanga agere kwaiva nevanhu vaiva nemakwai akawanda, hakuna akati ndakarasikirwa negwai rangu, handizive kuti rakaenda kupi. Makwai evana anga akazara. but mwari aida kuzviratidza kuna abrahamu ndoda kutaurirai vanhu wamwari ukava munhu wakaoma aine mibvunzo namwari pane zvinotaurwa namwari ndoda kutaura eh, gondobwe rakasungirwa kuseri kwechigwenza auri wani and uchashaya ka unozoshaya kunyange nezvekupupura nozavamwe vanhu vamwe weduka chinoita kuti tinetseke nguva dzose kudhauta mwari ndokuti asati aona mamira okwiza mwari hatisati and zvechokwadi hausati and not kuti mwari haasi kuda kuti akuratidza but problem iripo ndiye kuti uchine mibvunzo Mibvunzo uchinayo iyoyo tiri kuita nharo kana ndiani job akamboda kuita mibvunzo kusvikira mwarara iwe pandakateya denga ini ndiche panga uripo iwewe ngati mira mira apo toda kukurukura ndosaka chiuyai zvinotitaurirani noti come and let, let us reason together iwe uchirizina ndichirizina uya Uye ungaite reasoning naMwari, ungarizina naMwari izvo rede njuzo. Uchitokanganwa kwawakasiya muromo wekecho, wozoti unoda kukurukana, unoda kuitirana nharo naMwari. Tikati kana ndiri baba venyu, kengenyi musingandikudzi? Kana ndiri tenzi wenyu, moregerai kundikudza. Ndini musingateereri. Ndoda kuudzai vanhu vaMwari ngatikanganwe kuti kune kuchabva kunova zvingabve kuti chikoro chiwako zvinoda isusu kuzvipira mwari anopindira asi kuda uku dzedu asi kuda chibage chedu asi kuda mbudzi dzedu but kana tichida kuona kuti mwari anopindira sei Huku dzacho ngadzidii? Ngadziuye nemombe ngadziuye, uchariona gondopo. Mwari nanhasi achiri kusika, iri kunzwike eh, nanhasi simba rekusika achinaro. Tanga kubvinza, tanga kubvunza eh, mibvunzo isingaiti chii chaanotarisira mwari kana tapinda mumaprojects akadai zvatenga taakuchida kutadze mwari anotarisira kuti tiite sei kuna exodus chapter 25 pavhesi 2 inotiwo mwana taura navana vaisraeri kuti vandipe chipo munditorere chipo kune mumwe nomumwe unoda kundiitira izvozvo nemwoyo wake unoda iri kunzwike kuna ani nani anodini anoda monditorera kune munhu anoda nemoyo wake ndo nyaya mwari yaanotarisira kune uh, sangano rake kumhuri imwe neimwe ngative vanhu vanoda kuitira jehovha Itira Mwari wedu vanoda. Exodus chapter 35 pavhesi 5 35 ripirai jehovha chipo pazvinhu zvenyu ani nani uno mwoyo unoda ngauye nacho chive chipo chajehovha zvinoti ndarama nesirivhai nendarira zviri kutaura pa ane mwoyo unodini unoda namatira moyo unoda yairipoka handi zvizhinji zvaunenge wauya nazvo andizaiikotidei asiri zvizhinji zvau chinokosha moyo unodii unoda Moyo unoda kupa kuna Jehovha chinhu achida uchida kupa nemoyo unoda inokosha kwazo zvikanzi panapa Ana vaKorinte piri chapter 9 verse 7 mumwe nomumwe ngaaite sezvaakafunga pamwoyo arege kuita nokuchema kana nokurovererwa nokuti mwari unoda munhu unopa nemufaro kupa nemufaro Hapane kurovererwa kana kumanikidzwa. Inzwa mweya waMwari uchitaura newe, usaite nharo. Iri kunzwika here? Nzwa, teerera ah, kutaura kwemweya waMwari. Ah, hanzi nerimwe zuva vamwe mai vaitaura nestori iyoyi yekupa umwe murume ndomubva adaidzira sekuukana kwavo Tikuda vanhu vanounza panapa eh, mari million tikuda vanounza million zvikanzi vamwe mai sekugara wakaita bururu wangu akagara sei mai wovho wangosimuka enda kundoita kuti tinayo miriyoni yacho and mari iyoyo maningi aya eda aya akona munowaziva ngadetseke nenyaya yemiliyoni wedeisa maningi aya eda aya atagara nawo ndokuba miriyoni ah. ndokuba aida mukadzi weya Zvikanzi tinayo miliyoni yacho tinayo but iri kumba tinayo vabva ndobva vainyoresa yapulecho ndobva vadzokera vanzi nemurume kuti ndibvunze kuti miriyoni yauri kuti iwe uri kuda but vairangarira kuti pane mari yavanga vachida kuendesa kunyika mwana kuchikoro anga achienda kuboarding saka mari miriyoni yaifanira kuenda kuboarding mai vaipinza pabasa ravo ramwari atoenda yaenda kwanzi kuti ndibvunze soka ndakangonyarara ndobva ndanzi munhu asina kutenda ane kutenda kuchikoma Ndakadaro ndangonzi haa ndangonyarara. Patapedza taenda kumba. Taenda kumba zvikanzi ndiiya iya miriyoni inge ndiyatadi ndiya ndati kaende. Kanzi kuti nditi inini isaendeka. Haa ndangodai itai nyamai. Miriyoni yadii? Yatenda. Then kuti nditi saka tichadini tichadini manje million izo yaenda mwana ari kuenda kuchikoro toita sei vandangonyarara bcause ndikubva kuti ndazobva kune kumwe kukambani kwandaishanda ndokubva vati nguva yawapedza basa tira kukupa nenge pakeji yenyu yamaifanira kuwana Makangoenda tina kunge tataura tataurirana saka chiuye kuzotora kubva vaenda kundotora mamiriyoni avakazopiwa ikoko nepajero yekutenda kuti makashanda zvikuru nepajero nenenge imwe nguva yanga yatesti kuti vaone ningi vaone gondobwe rakasungirwa oza kuoma kuomaoma kuyogona kuomaoma hamungambozizii munogona kuvhara fumezi kutokutaurira kupa akuzi kurasha Mbuzi iye inototaura kuti kanda chingwa mumvura mangwana uchachidini ndosaka zvandiri kutaura pana apaka ndoda kukuudzai vana vamwari handisi kutaura nenyaya yen'anga kana kuti umwe muprofita wamunofungidzira kuti anoita mapipi ndikutaura nenyaya yemwari wokumusoro kudenga ndinomira ndakati simbei and haundivise ipapo because mwari wedu haanyadzisi mwari anodini anoita problemu iri kwatiri tine mibvunzo tichiri kumira namwari dai waibvunza murume anonzi job aikutaura kuti rimwe zuva mwari akakanda mibvunzo wakanga uripo Iwewe wakanga uripo here? Eh? Wakanga uripo here Job? Patakaita chakati nechakati ndokubva waonekwa kuti ano Job. Job akatarisa akati ano ndinoziva kuti mutsigiriro wangu mupera. Ndinomuziva. achasimuka panyika manga muchizviziva here kuti jobho akataura nyaya ikuuya kwajesu jesu asati aberekwa asati aroverwa pakuchinjikwa achiti ndichasimuka panyika ndichamuona nemaziso angu tarira anouya nemakore meso ese achamudii jobho akanga atotaura kuti ininika iyei ishe iyei uyu uyu lodi uyu ndichamudini ndichamuonei ndonyaya inofanira kuitika mwari wedu ndiwe mamiracles ndiani anoziva kuti pachikoro ichi kuwakwa kwacho unozviziva sei kuti imwe nguva ndiyo nguva yekukomborerwa kwako iwe unoda kuona gondobwe rakasungirirwa kuseri kwechigwenzi iri kunzwikei usaite kurovererwa zvekumanikidzwa eh, kuiswa pachikona ah, iva munhu akasununguka kugona kushumira mwari wako wakapombonoka waka uchifefetera ugere uchiita basa ramwari nemwoyo unoda iri kunzwikei pasina kana kumanikidzwa neimwe zuva Ah, umwe aitsanangura kwenzi ndakaenda kundoatenda imwe chechi pane imwe chechi ndaendako ndokubva aparidza mumwe akaparidza akaparidza akaparidza akaparidza ndokubva wadaidzira ko kuti vanhu vanozvipira fambai muchiuya kuno kumberi kwenzi ndakanga ndakaramba ndakagara handina kusimuka handina kumbosimuka vamwe vachienda mberi ndakadina ndakagara ndichigotarisa kuti havakomana vanhu vakutoenda mberi kwanzi pricha ndokubvata paugere ipapo zororo rajeu kwanzi kana ukafa unoendepiko iwe kwanzi ziso richibuda uri kuenda kupi iwewe kana uchinge wafa zoro rajehovha rewatsvene kwanzi ndakangopatika ndatowa kumberi vandabatwa batwa kumesi kumunini kumusoro ndakutobva ndazofunga kuti chii chandaita inini avhundusiwa kuti kana afa achaita ah, savhundusiwe nemuto iwoyo ndazivangudazike pamoyo pani pako nekuziva kuti kudenga kunani kuna mwari handina mubvunzo namwari zvaanenge ataura ndozvandinodini ndozvandinoita ndinani kukweshena purogiramu yamwari ndirikubatikaya tukadakuwa nemoyo uh, unoda kupa takasununguka zvikanzi nokuti kana mwoyo wokupa uripo chipo chinofadza iri kunzwike kana pane mwoyo wokudii wokupa mwoyo wokupa ngauvepo Muchivhu muno nechikoro project yechikoro yasvika kwatiri ngative ngatinamatire mwoyo wokudini weko ndoda kukutaurirai gore rinouya riri kutaurwa kuti chikoro chinofanira kuvhurwa chinogona kuvhurwa nezita rajesu but zvinoda kubatana haikona kutarisa kuti ini ndikauya nedhora rangu iri ringavake here chikoro Mwari achatsvaga gondobwe kuunza padhora racho. Gondobwe ririchi ririko but tiri kutsvaga kuti muri serious re muri kunzwisisa here maprograms angu muri kuanzwisisa here vose kana musinganzwisise kuti mwari anoshanda sei ndoda kukutaurirai programu yamwari so hamugone kuitsikira but tikaziva kuti mwari ano eh, purogiramu dzamwari dzakaita se mwari anotikomborera zvikava anotibatsira tingapase tinopase kupa tinopase pana deuteronomy chapter 16 pavese 17 mumwe nomumwe ngaauye nechipo mumaoko ake sezvaanogona sezvaakaropafadzwa naJehovha Mwari wako sezvaakakupa. Mwari haatsvaki zvaasina kukudira. Haadi mombe isiri muchirugu chako. Yairi kutsvagado ndiye mombe one iyoyo iri muchirugu chako iwani. Mombe iyoyo kubva nguva yawakaitenga nanhasi asati yabereka. Mwari ari kuti ngaidii? Ngaiuye. Pane gondobwe rakadii? Rakasungirirwa. Iyoyo wani iyoyo. Huku wani iyoyo iyoyo huku. Sagiro. Hanzi kana tichinge tambokubikira sadza tobva tadii tikamba tikabika chingwa isusu mai vayava muri kurangarira vamwe mai vachitaurira muranda wamwari zikanzi kana tichinge tangobika sechete chingwa chacho tikangobika tikadya tobva tadii indakudyira kufa kufarira kufa kufarira ndikanataja kanataja todideni kufa ndifu tiwaja vakazofa here maiva vakafa here Ndiani? Ndiye Mwari uyo watakaunganira pano, ndiye Mwari wawakasarudza kuya kuzonamata. Iyeye Mwari, iyeye Mwari wemamiracles, ndiye Mwari watiri kutaura panapa. Mwari haasi kutsvaga tufu twedu tyoto kana kasadyi kedu kegore kana huku dzedu, haasi kutsvaga huku dzedu. Mami, uye Bhaibheri rinotaura kana ini ndine nzara ndikunzwikei, kana ndaita nzara handikutaurire iwewe, handipinde futi muchibuku chako. Uzi Mwari ndiye muridzi wezvinhu zvose, but kana achitaura zvaanenge ari zvaari kuda kuti zviitwe, kana ane purogiramu yanenge ainayo, purogiramu yaainayo Mwari anounza purogiramu kuti vamwe vanhu muri panapa ka tibve pano takomborera. Usaomese mweya wako, usave nemibvunzo isina basa. Unopa sekupiwa kwawakaitwa naJehovha. hatipi ngati chiko hatipi hatipi zve zvekuti eh, hatipi zve zvekuti tiri kuda panapa sekuungana kwatakaita takaungana akaonero panapa toti panapa ka nhasi panapa tikuda kuti munhu ega ega aunze aunze territoras Ndiri kuzvike tinovhara program yanga because kune vamwe vane mathousand dollars makagara kune vane mombe pana tikati pano tinoda huku chete ngadziuye huku pano tikuda huku munovharira vane mombe Vemombe imombe, vembudzi imbudzi, eh, vemari imari, ibere umwe neumwe sekupiwa kwaakaitwa naJehovha. Ngatibatsire atitungamirire apo tiri kuenderera mberi nepurogiramu yedu. Hatira kuperera panapa, tiri kusanganazve eh, masikati tokurukura nyaya iyi. Varipere vanoti Mwari Ndoda kuona godobwe rakasungirirwa iri kunzvikei? Ndoda kurivona, ndoda kurivona gore rino apo tine purogiramu yakadai yekuwaka godobwe, ndoda kuridii? Kurivona. Asi Mwari mundibatsire kuekita godobwe ndisati nda, because harina kuonekwa chete. Kwakafambira akapaya and munhu achibvunziwa mudhara uye akainda akabvunziwa mibvunzo itest iyayi ko uniti nanzo munondo uripo chinyi chiripo ko gondokwe rechibayiro ririko kwaine chibairo riri kupi achingoti mwari ndiye achadii eh, god will provide god will provide god ndokupindura mwari uchapa mtanange achiziva akabva kure namwari aiziva kuti mwari anopa Ngatifambe akasvika panzvimbo, asvika panzvimbo anotora mwana uya ikanzi uyaipa nyaya yananga irike ungoti mwana ari kudii mwana ari kupa but jaya rakutova dai raiziva kuti ipo panapa manga rakudii rakutopinda akutora mwana achapa banga richibudisa bakatwa rekubaya mwana panapa pamuromo paingodaidzira mwana anodini anopa endize chokwadi mwana ake egita ndovowabatwa kana akaegita kuna abrahamu akaegita kunevisi nekwewo newe gondobwe ndoda kulibona iri kuzike iwa nemunamana gondobwe ndoda kulidii kulibona Ndoda kuriona tsvagi rangu rechibaka hariendi ndisina kuona kondomu. Ndoda kuribona. Ndoda kondomu ndiribona. 20 dollars dzangu hadzibvi muhomwe mangu. Ah, kondomu endisina kuridini. Ndoda kuribona. Ndoda kuribona. Ndoda kuona kondomu. iri kutsvike 2019 tichivaka church ndoda kuwana gondomu ndoda kuribona ndoda kuudzai vanhu wamwa kudenga kuna mwari mwari wemamiracles mwari wezokwadi asi nganye zvanzi andizi munhu andingarevi nhema zvandakataura ndozviita andirekere kuita kana varipo vanhu wakadaro masikati ano takagara kwadakada vanoda kusangana neni mukati nyaya yemunamato simuka netsoka dzako tive nenguva yekunamata

Vanogona kuti, Musati manamatira vazhinji vasimuka, ini ndiri pano, neniwo ndinamatirei. Ndinoda special prayer. Mwari anditungamirira ndasvika pano. Ndiri mupenyu makore mazhinji ndisisauye muchechi. Asi nhasi ndauya. NdiMwari akandichengeta. Ndazviona nhasi, Mwari anoda kuti ndione zvishamiso mukati meupenyu hwangu. Tinoda kukunamatira. Imwe nguva wanga usati wabhabhatidzwa.